Atu cu thawngṭha chimtu kan ohan te ah khika upa pawl zong meeting kan tuah i kan chairman pa a ra kho lo nain nan vaiham lai an ti. Thatho emem in kan hong. Meeting kan von tuah i hmai next next TV te zeitik dah si lai an ti ah khan tuzing khan an hmuh ko kha. WACCC kha a ṭuan a rang tak le kannih khuatemi ti cu kan rak tho manh ti lo le a van kan khelh hoi. Khuatemi si hi cu a fahnak hi tampi um li si. Khuatemi ti cu tuzing i kan mino pawl i an hlarem le kan solo saknak kha khate kha kan si ko. Eh. I Asinain Adelaide a rak tlawngmi Melbourne an si zong ah khadang tangte zong hi pe man van i tim peng khakha buaithlaknak cu si deuh. I cucun anmah WACC zong cu kan hei nawl ko nain anmah an rak i timh cia a si ve tikah khan an kan kenh kho lo cu si ko. i an theih ve lo ning cu awk Adelaide hi civuipi a um tikah WACCC pawl hi cu an ratnak a hlat tuk caah special in CTE five star hotel ah kan tluntir hna lai kan ti deposit hmanh kan pe rih lo kan van phiat dih ṭhan i zei a si hmanh ah tuzing ah khan an van dirter tawn ah amah nih khan an sawm hleng hna lo kha mu. Asinain khan kannih cu 2021 ah ti cu caan hna a dih rih lo i Jesuh Khrih hna a rat li lo a si ahcun nan dihlak in Adelaide ci vui zawh dingah tu in kan sawm cia hna. Tampi kan i lawm. Atu cu thawngṭha chimtu Jesuh Khrih min in Pastor Bawi Cin kan sawmnak caan a si lai. Pakhat te a dang a kong cu ka thei lo nain kan Laimi miphun, Laimi independent hna kan ngah nakhnga, Laimi Kawlkut chungin kan luat nakhnga tiin a hmasa cemmi CNF a rak thawktu Pu Hrang Nawl, Roling Hrang Nawl an timi fanu a si. amah thlathum a chuah i thlathum a si ah a pa hi Laimi Kawl kut in kan luat nakhnga tiin a rak kal i kumhra a tlin ni ah Halkha a biacaih dingin thawnginn ah Halkha khua an rak phanhmi si i atu cu Jesuh Khrih min in amah kan sawm lai i mah dih ahcun PCBC kha hlaremh kan sawm lai i amah nih thawngṭha chimhnak a peh colh lai. Jesuh Khrih minin kan vun sawm. CCCA a der i thluachuah a kan petu kan Pathian a min thangṭhat si ko seh. Second pakhat zong kan nunnak kan i tuah khawh lo lio caan, caan ṭha kan mah tein kan i ser khawh lo lio caan ah caan sunglawi a kan petu kan Pathian a min thangṭha in thangchin ko seh. Keimah ka min cu an chim cang Western Australia Chin Christian Church pastor ka si. Next a vui thumnak CCCA ciwi ah nan dihlak tein rak ra u tiah kho nin sawm na. Tuzan lei caan ah dawt miu ranang hna hun khat te ah i hrawm ṭinau si ti ka duhmi thawngṭha cu Esther Esther cauk ngan pali a hme hleili khan ka hun rel lai cun Efesa chung zongah khan ka hun rel lai hleili khan ka hun rel ding kha si ko nga tein tlawmpal te nan hun fiannak dingah hleithum a cheu in ka tok lai catlap number zanga le sawma le pathum kha a si catlap number zanga le sawma le pathum Judah mi a dang vialte hna nakin kei cu siangpahrang inn chungah hin ka um caah ka luat deuh hnga tiah i ruat hlah. Zeicahtiah hi bantuk caan i daite na um ko ahcun Judah mi hna caah hin himnak le luatnak cu hmun dang le kaa dangin a chuak ṭhiamṭhiam ko lai. Sihmanhsehlaw nangmah le na pa innchungkhar hna tu hi cu nan thi lai. Hi bantuk caan ah hin dahkaw Pennak chungin na phak hi a si ko hnga, aho nih dah a hngalh? tiah a ti. Efesa Efesa cakuat ngan pali a hme hlei nga. Kannih cu dawtnak lungthin in biatak kha kan chim deuh awk a si i Kan lu a simi Khrih leiah khan a lamkip in kan ṭhan awk a si. Thluachuah a pek ciami kan Cathiang a thar in Bawipa nih kan zapi caah thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Nihin ni caan ah bantukin thawngṭha chimnak caanṭha un hmuh ca hin Pathian cungah kaa lawm. Cun caan a ka chiahtu CCCA caanchiatu upa hna nan cung zongah kaa lawm tuk timi kha chim ka duh i aa nu thawngṭha chim a si lai tiah thachia lo tein Pathian ṭihnak he nu caan hman lio caan ah a rak pummi hna fanu fapa nan dihlak cung zongah kaa lawm Bawipa nih thluachuahnak in pe chin ko hna seh. Hakha ah 2008 ah Khrihfabu pakhat ah tindan kan tuah. Mah ahcun bia ka hun halmi hna cu tindan kaimi hna kha Pathian nih hin nu le pa hi a thleidang maw ka ti. A thleidang ma? Thleidang lo an ti. Cun nu le pa hi kan i tluk ma ti tluk ti si. Asiahcun ziah nan Khrihfa upa hin nu pakhat hmanh ka hmuh hna lo. Nan Khrihfa upa nan mitthlam ah hun cuanter hna u law pakhat nu pakhat in. Cun nan Khrihfabu chungah ummi nu kha pakhat nu pakhat in mitthlam ah hi cuanter hna u law. Nan Khrihfa upa tlukin nubu pa aa zami a fimmi an um maw ka ti. An tampi an ti. Asiahcun ziah Khrihfa upa chungah nu nu zong nan um lo i nan pastor te pahnih nu zong hi Reverend tutiang nan pe hna lo. Pa pawl cu an lo tete zong nan pek dih hnga nu pawl cu nan pek hna lo tiah ka hal hna. Mah cun pakhat nih khan rianrang taktak in a chimmi cu siamah Bawi Jesuh Khrih nih thleidannak puan zarpi a thleh dih a boh dih cangmi kha kan Khrihfa upa pawl nih ṭhim nan chit ṭhan dih te. Ini ni caan ah hi bantukin caan ka hun hmuh tikah hin CCCA pawl hi upa pawl hi thleidannak puanzar Jesuh Khrih nih a thleh dimi vialte hi anih cu thi me an thi ṭhan rua lo tiah ka ruah pah hna dengmang. Nanten bulletin kha ka hun zoh tikah khan an rak ṭhit ve ko. Vuinga pumh a um. Caan hmangtu sawmthum an si. Nu pahnih lawng caan kan pek. Cun atu zan lei hi nu caan hman sin ti kan hmai kai thla cangmi kha nu man si pa. Nu thlacam kho kan um lo maw? Masa cun thleidannak puanzar Jesuh Khrih nih a thlehmi hi CCCA upa hi hnarcheu hrawng cu a ṭhi dawh a ṭhimi an si rua ka ti. Tuzan lei caan ah tlangtar ah kaa thimmi cu dai tein um hlah, a lamkip in ṭhang u sih ti a si. Khrih ah pumkhat kan sinak ding ah hin te dai tein um hlah alam kip in ṭhang usih ti si. I pathum in dot thum in ka hun chim lai. Pakhatnak ah tunai Esther Cauk chung le Efesa cauk chung i ka hun relmi cathiang kha kong kha dotkhatnak ah ka chim lai i a dot hnenak ah ni ni caan ah Chin miphun nih zeidah kan har timi hi ka hun chim lai. Zeidak an harnak harnak kan tonmi si. A dot thumnak ah zeitindah kan i CCCA hi kan nun hna lai timi kha dot thum in ṭhen in ka hun chim lai. A dotkhatnak ah Esther cauk hi Susa khua in a cangmi a si. Susa khua hi minthang pakhat a si i profet Daniel a thlan umnak zong kha a si i Tamain chungah kan cawn lengmangmi history ah kan cawnmi Hammurabi Hammurabi timi upade an rak hmuhnak khua zong kha a si. i hi cauk hi zeidah a si kan ti sia cun Judah a huami pa nih leirawi a timh hna tikah Judah mi vialte kha thah dih ding an si. Cu lio caan ah cun Mordecai ah nihin atu nu siangpahrang nupi a simi Esther sinah ca a kuatmi bia a hei cahmi kha a si. Esther cauk chung kan zoh tikah hin Pathian timi min hi kan hmu lo. Asinain zeitluk in dah Pathian an zumh timi hi hmuh khawh a si. Zeitindah Esther kha bia a hun cah kan ti si cun hit kan thi dih cang lai, thah dih kan si cang lai hih tiah Mordecai nih khan Esther kha a cah. A cah tikah Esther nih a lehmi cu, siangpahrang hmaika hin oh sorry Mordecai nih siangpahrang pa hi na va chimh hau na va ton hau tiah a ti mah tikah Esther nih a timi cu siangpahrang pa hi amah nih auh lo ahcun nu a si ah pa a si ah ahohmanh mah nawl in kal khawh a si lo hei kal sual i siangpahrang nih khan ka hna tla ko a ti lo si cun mah nu ma pa kha thah bak a si tedan ma bak kha si cucaah atu hi siangpahrang pa nih ni sawm thum chung a ka au ti lo ti mah cu cun a si kho lai lo tiah a ti Siangpahrang nu hi siangpahrang pa he zan fatin te aa um ci daw an si lo. Cun siangpahrang nu si ko nain a duh paoh in siangpahrang sinah kal khawh a rak si lo. Mah lio caan ah Mordekai nih a cah chanmi cu a bia Esther kha a lehmi cu a tunai kan relmi kha a si. Siangpahrang inn chung siangpahrang inn chungah ka um tiah ka luat lai tiah i ruat hlah. tiahkhan a timi kha a si. Cun Mordecai nih timi cu Judah pawl khamhnak caah cun hmun dang zong in Judah pawl himnak le luatnak cu a ra ko lai dok aw a ti. Ecah ti cu Judah mi kha Pathian thimmi an si. Pathian thimmi si Pathian a thimmi hna hi Pathian nih a sawsawt a chia hna lo a khamh zungzal hna timi kha Mordecai nih a zumh tuk a zumh caah khan na hei na siangpahrang pa na hei ton duh lo zongah nangmah nih na hei ṭuan lo zongah Pathian nih cun Judah mi cu a khamh ko hna ti a zumhnak a ṭhawng taktakmi a si cun zeitindah a hun ti rih ralrinnak a pek rih hi bantukin harnak kan ton lio caan ah Dai tein na um ko ahcun nang le na pa innchungkhar khar cu nan thi lai tiah a ti mi kha kan hmuh. I ralrin peknak zong a si i cun zeitindah a ti cun hi bantuk hi siangpahrang nupi viar hmun na hei phanmi hi nangmah pumpak ca men men cun si lai lo. na miphun na khamhnak ca ding ah dawk aw a si ko lai tiah Mordecai nih a timi kha a si. Esther siangpahrang nu dirhmun hi hun zoh ta ṭhan hmanh u sih law i Hiti Mordekai ah bia a hun cah ṭhan tikah cun siangpahrang uh, siangpahrang nu Esther zong nih cun miphun thi dih lai kha a siang ve lo i miphun dawtnak thinlung he ṭih a nung tukmi siangpahrang ton i siangpahrang nih a duh lo cun thih ding a simi a nunnak thap in ṭuan dingah khan aa tim. Esther siangpahrang nu hi a miphun a dawt tuk i a nunnak tiang a thap. Miphun dawtnak thinlung lawng si loin Pathian aa bochanmi nu a si zong kha a lang. Zeitindah a langh? Mordekai nih a fianmi cu siangpahrang pa kha va tong ti lawng si. Asinain Esther siangpahrang nih cun zeidah a tuah? Siangpahrang pa a ton hlanah zeidah a tuah? Mordecai kha a cah ṭhan i Susa khua i ummi vialte nih rawl in thla rak cam hna seh. Kei le ka sin siangpahrang inn i a ummi ka sinum vialte zong thla kan cam lai, tiah ti i an dihlak tein thla an cam timi kha kan hmuh i siangpahrang nu hi a miphun a dawt lo lawng si loin Pathian aa bochan taktakmi a si zong kha hika hin a fiang. I Susa khua i ummi Judah mi kan zoh hna tik zongah hin pakhat le Mordecai a chimmi le Esther siangpahrang nih an chimmi hi nawlngeihnak an ngei i upatnak an nei i lungrual tein thla an cam ṭi timi kha hika Esther Baibal ca kan hun relmi nih khan a kan hmuhsak. Cun Efesa Efesa hi Turki ram ah a ummi a si i Efesa khua cu Paul nih a ṭialmi a si i Paul nih hi Baibal ca a ṭial hi cakuat a ṭial lioah hin thong a tla i thong a tlak lawng si loin a ke zong hreng an phanh chih timi kha kan hmuh. I Paul nih hin Hika cun Efesa a ngan pali chungah a hramthawng a thawngmi cu pumkhat kan si, pumkhat sinak timi hi a si. Nihin kan tlangtar pumkhat sinak, mu pumkhat kan si, pumkhat sinak ca Jesuh Khrih thla a cam timi kha aa pehtlai mi kha a si. Paul nih hin Khrihfabu ṭhen hi a duh hrimhrim lo. Zeiruang ah dah pumkhat sinak hi a ṭial kan ti si cun Khrihfabu an i ṭhenmi a hmuhmi kha Khrihfabu chungah alhniarnak le a phunphun a hmuh tikah Khrihfabu ṭhen i pawi nih a duh hrimhrim lo caah khan Khrihfabu hi minung kan pum in a tahchun i Khrihfabu vialte hi pumh chung a ummi ṭengnge, zumtu vialte hna zong hi a ṭengnge, a ṭahri, a hliah, a cang ti bantuk hin tahchunhnak a pek kha keimah hlanah phungchimtu tampi nih khan an chim cang. Paul nih hin Efesa lawng hin pumkhat sinak hi a kua lo. Korinth kuat khat a ngan hleihnih chung zongah khan tampin aa ṭial. Rom cakuat a ngan hleihnih chung zongah khan tampin pumkhat sinak hi aa ṭial. Zeiruangah dah Paul nih hi tluk tlukin pumkhat sinak hi aa a ṭial? Zeiruangah dah a aupi? Zeiruangdah a aupi kan ti siah cun atu kan tlangtar a simi Johan a ngan hlei si rih. A me kul lakhat. Johan a ngan hlei sarih dihlak kha zeidah si kan si kan Bawipa Jesuh Khrih nih pumkhat kan sinak hnga ding ca thla a cammi si. Pakhatnak ah amah caah a cam, pahnihnak a zultu hna caah a cam, pathumnak ah a zultu nih an chim hnga dingmi zumtu vialte hna pumkhat kan sinak ca ding kha a cam. Hika zu nih kan Bawipa Jesuh Khrih hi Zei ka ti lai, anih cu zei paoh te a tling dimi a rak si bantukin zultu hna pumkhat si hi a biapi tuk timi hi a rak theih. I kan Bawipa Jesuh Khrih nih a thih lai ah hin a zultu hna caah a siaherhmi hi zeitindah an um lai, an inn caah a siaherh lo. Zeidah an ei lai timi a siaherh lo. A siaherh tukmi cu an lungthin aa ṭhen lai i an lungthin aa ṭhen lai, an i, an i ṭhek dih lai i vawlei cungah hin thawngṭha hi a karh ti lai lo. Ka pa nih a ka thlah hnawhmi hi a tling lai lo ti hi fiang tein a theih. Cucaah cun an ei awk ding a thla a cam lo. An umnak ding ah a cam lo. Dawtmi le nau hna, kannih Laimi hi kan umnak ding le kan ei ding ah dawkah khuazakip ah kan vaih hi Khrih nih kan caah a si har takmi cu pum khat sinak ding kha a rak si. Nini caan zong ah hitin kan Bawipa Jesuh Khrih nih Hmunkhat te ah zapi caan rak cam loin a zultu hna ca lawng thla cammi hi kannih zultu hna zong nih hin kan ruah ngaingai a hau. Zultu pum khat si hi a rak biapi tuk. Cun ka hin kan Bawipa Jesuh Khrih nih zeitindah a ti rih? Pum khat an si khawhnak ding ah cun te ka Pa nang ka chungah rak um law te kei an chungah um in cuticun pum khat tak cu an si kho lai ee te. Cun dawtmi u le nau hna, kan chungah Khrih a um taktak lo cu pumkhat si khawh si lo. Cucu Paul zong nih fiang tein a chim. Khrih he kan i pehtlaihnak thawngin kannih cu pumkhat kan si ti si. Khrih he i pehtlaih lo, kan chungah Khrih um lo cun i pehtlaih khawh si lo. Ni ni caan ah midang he pehtlaih kan duh lo i midang cungah dawtnak kan nei lo si cun kan chungah zei thlarau dah um timi hi kan i check ngaingai a haumi si. kan chungah Khrih kha a um lo lawngah khan pumkhat sining kha a si i cucaah cun hi kaa zawn Efesa ka relmi chung zongah khan kannih cu dawtnak thinlung he tuin a lamkip in ṭhang u si timi si thinlung kha a biapi tukin hi kaa zawn ah kan relmi kha a si Ral dohnak te hna khi ral an i dohnak hmun khi aa thawkmi si lo an ti. Khoika na aa thawk ti cun chunglei in thinlung rak i huat cianak kha aa thawknak cu thinlung kha si i cucu a karh a karh lengmang tikah khan meithal he hriam he naam he an i tuk dihnak kha si cu thinlung te cun Khrih kha a um i cucun dawtnak he a lamkip in ṭhang u sih tiah Paul nih a kan timi cu a si. Dawtmi unau hna a dawt hnihnak ah ni ni caan ah kan nih dah zeidah kan harnak a si? Esther cauk cu a miphunpi kha thah dih an timh hna ruangah khan bia kha rak cahmi kha a si i Esther cauk cu Judah mi pawl harnak an ton lio caan ah Esther nih a khamhnak hna kong kha a si. Efesa cu Khrihfabu pawl an i ṭhek dih lai ti phan ah Paul nih i ṭhen hlah u, kan dihlak te hin pumkhat awk kan si hih tiah a rak ṭialmi si i an lungthin aa ṭhenmi harnak ruangah khan Paul nih a rak ṭialmi si. Nihin ni kan nih tah zeidah harnak tulio in kan tonmi si? Hakha khua ah ramdang kal a rak si hlanah Khrihfabu kan rak i dannak cu zumhnak in si. Baptist RCM UPC ti bantuk hin a rak si. Pakhat hmanh kan i funtom lo. Kain pawng sung timi a um lo. Sihmanhsehlaw Kawl ralkap cozah nih Kawl ralkap nih Kawl cozah nih kan inn ciacia a kan hrem, kan inn ciacia an kan tlaih. Biakinn saknak nawl an kan pe lo. Kharsan hall hoi nak hi saknak nawl aa sau tuk an kan pe lo. Thadi an hun kan hrem deuhdeuh tikah Hakha khua i Khrihfabu hruaitu hna pastor hna nih an ruahmi cu hitin cun kan pipak kan um cun si kho ti lo kan i funtom hau an ti. Nizan zong an chim cang kha Kaingpawng sung timi Hakha a um. Khrihfabu vialte an i funtom dih. Khrihfabu vialte an i funtom dih dawt milnau hna. Mah dih hnu ahcun ramdang ah kan hun chuak. Ramdang ah kan hun chuah tikah hin a kong a phunphun ruangah bu kip fonh in a ummi Khrihfabu kan tampi. Keimah hlan zongah an chim cang. Baptist lawngte nih an dernak zongah khan miphun dawtnak thinlung esta bantukin an nei i Baptist kan ti cun budang pawl khoika dan um hlei lai an ti. Cuticun Chin Christian Church, Chin Christian Fellowship tin an rak um. Laimi pawl ramdang ah kan phan i Kawlram chung i ummi Laiholh a thiam lo zong kha Marang sinah cun um awk ṭha ti hlah kaw Lai sinah an umnak ah Kawlholh lawng te rak hmangmi zong kha Laiholh an in thiam phah. Kawl cozah nih a kan hremnak le Kawl cozah nih a kan neknak hi kan Lai miphun i funtomnak, kan Lai holh thiamnak sin ti ṭha ngai. Ramdang kan hun phan dedeuh, kan chungkhat an tam dedeuh, kan khuami an tam dedeuh, kan pengtlang an tam dedeuh. Ṭhencheunak a tam dedeuh, ṭhencheunak a tam dedeuh. Atu cun dawtmi unau hna zeiruang dah kan i ṭhen timi cu nan theih ciomi ka si i chim zong a hau timi si lo. Dawtmi unau hna ṭhen timi hi cu a rak ṭha hrimhrim lomi a si timi kha Paul nih a theih caah khan pumkhat sinak kha a rak kuatmi hna kha a si timi kha kan chim cang. I ṭhen cu thazaang a zor. Cucu kan theih ni ni caan a si, si, si, e timi hi tu kan i funtom ṭhanmi a si. Adang cacaan um lo, ca tampi chim awk zong um lo i nu le va nih ṭhen tikah zeitluk in dah fale ca a piah tana um. Nu le pa nih cun nupi dang le va dang zong nih taak khawh a si. Sende fale zeitluk in dah riang vaih a si. ṭhennak timi cu a cheukan in cun an te tunai bangah ka pawngah an te min cu chim duh lai lo ṭhen hi a ṭha ko te ṭhen hi ṭha ko Khrihfabu ṭhen cionak si te Khrihfabu ṭhen hi a ṭha lo dih ka tinak si lo a sang a hoi hna cu i ṭhen ding si ko. Pathui an i ṭha in mu. Aa hlat tuk nakin ah nazi pakhat mawngh te hna cu a si kho lo cu. Na dai khi a cheu man hi a har ngai. I mah le Yet kut cio in a van i bia Hakha i Zion bu, Bethel bu mu a khuhlun in ralfa rual ti bantuk a sang cio hei i ṭhen ti bantuk. CCF Malaysia ah a phunphun in te anmah le sang cio in an i ṭhen. Khi bantuk dawtnak te he a mi kan i tlum ti lo. An kal umnak zongah tuurun pawl a har tuk ti ṭhen kha a ṭha ko. Asinain tengah caan caan ahcun zei kan ti lai. Ngaihchiat bu le khi kan i ṭhen dan hi a star lo tukmi khi a tam ngai tawn. Inn in i caan ah ṭhannak kha kan chim duh ti lai lo i cucu Australia lawng zong kan tonmi si lo i ramleng chuakmi kip nih tonmi a si. Cucu ni ni caan ah kan harnak a si dawtmi le nau hna. Ni ni caan CCCA Bawipa nih a kan derpiakmi kan van ṭha tuk. CCA zong hi i ṭhen ti hlah usih. Atu i Khrihfabu ummi cia zong hi ahohmanh i ṭhen ti hna hlah usih. Ṭhen hi a ṭha hrimhrim lomi a si. Hi ti kan i ṭhen lengmang i ṭhen hi zeihmanh kan rel lo a si cun kan thi te tak lai. Atu ah khin ralhrang pawl nih tunai ah chairman nu zawn chim hu an min chim awk ṭha lo ralhrang pawl nih khoika paoh ah zeihmanh sualnak a ngei lomi heh an thah hna. Nan theih khuazakip ah? Cun vanlawng zong an tla an thi. Tsunami nakis a tlung i an thi. Mei a kang i an thi. Tinbaw a tlai an thi. Khi bantuk thi khi dawtmu le nau hna kan pum lawng a thi. Ṭih a nung tukmi si lo. Site ṭhennak cu Laimi kan i ṭhen tuk ahcun kan thlarau zong a thi te lai. ṭih a nung tuk. Mahca cun dawtmi le nau hna, a dawt thumnak ah chim ka duhmi cu ni nih a si si i ummi kannih hna nih hin daite um loin a lamkip in ṭhang u sih ka timi nakah hin dot hnih in chim ka duh. A dotkhatnak ah chim ka duhmi cu zeidah si kan ti sia cun doh u sih. Ṭhennak a chuahtertu thleidannak, hngahchuahnak, i theithiam lonak a um a sia cun cucu thil hmete si lio ah khan hloh i zuam hna u sih. Doh hna u sih, duh hna hlah u sih timi te kha aa doh ding ah pakhatnak sawm kaan duh hna. Thleidannak a ṭha hrimhrim lo. Thleidannak a tong lengmangmi ka si caah hin thleidannak tong chung cu aa chim ko lai. Atu zongah Chin Women atu nai i dai tein um hlah u, a lam kim ṭhang u si timi kha Chin Women Conference Hakha khua kan tuahmi kan biatlangpi a si. Dai tein um hlah u. Nu kan ti tikah atu zongah nu bu kan ti tikah hin mino mino nu hoi hna nih kannih cu nu kan i tel lo tiin an ruah cun makha a poi tuk lai. Fale mino nan sinak kha aa dang nu sinak kha aa dang. Nin i caan ah EC kha zoh hmanh hna u. Atu Khrihfabu chairman vialte zoh hna u. Nu an um ma? Nu nan hmu na ma? An um lo. Atu zongah kan hun i thim. Ausi ah pali kan thim. Pa lawng te pali. Atu nai caan hmannak zong kha si. Kan fanule pawl hi nan ṭhen a herh. Kan an ṭhen ding ahhin pa nih kan thleidan hna lo zong hi a herh tukmi a si. Esther hi Judah mi phun tungtu si ka ti. Laimi pawl hi phun tungtu, nu phun tungtu ti an duh hrimhrim lo. I khe cu Hakha tin dan ka pe i, nu le pa kan i tluk ka tin duh lo. Pa cu phun tumtu kan si an ti. Nu cu phun nan tum kho lo an ti. Pa a, ruat hmanh u sih. Pa lawng nih phun an tum kho hnga. Pa pawl nanmah lawngte u le phun nan tum kho hnga ma? Tindan sele cu ka hman tawnmi ka chim hnga. Pulpit cung si caah khan tlawmpal te ka hrawh. Pa pawl, nanmah lawng la phun nan tung kho hnga maw? Nan tung kho lai lo timi cu nan in thei ko lai. Ka hei leh vemi hna cu, oh, ma cun pakhat nih timi cu, nu pawl cu inn zong nan sa kho lo ti. Pa lawng te nih pei inn nan umnak vialte Laitlang umnak vialte pa lawng te nih kan sakmi si ti. Ka hei ti vemi cu, ah, ka theihtawk ah hin dang ai ramdang nih hin zei lai pa pawl inn sak hi a ṭha tuk tiah in cah hna zong dang ai ka thei bal lo ramdang phat nu zong hin laimi inn sa hin dang ai lai pa pawl inn sak a ṭha tuk tiah in cah hna zong ka thei bal lo sihmanhsehlaw nihin kha nihin ni caan ah hin lainu kan zung thiamnak cu miphun dang zong an khuaruahhar dakaw Ramdang phannu zongah heh kan cah dakaw. A si ko lo ma kan zung liangluang hi. Lainu zung. Zeicu kan dah do pa pawl nan i hruk ve ko kha. Nu le pa thleidannak hi zei khoika dah a rat kan ti sia cun nu pawl hi pa bawmtu menmen la ser a si tiin cawnpiaknak rak um ruang ah hin rak si a hlan ahcun pa lawng ten i cawnpiak si cu mah cun Sernak tuanbia hi Baibal ca chungah phun pahnih in um. Genesis a ngan pakhat a me kul le ruk in kul le riat ah a um i cu ah cun Pathian muisam keng kan sinak kha um. Pathian nih atu cu nulepa kan atu cu kanmah muisam keng in nu kan, uh, minung kan ser cang lai an ti nulepa an ser. Ngate a ngan pahnihnak ah kan thleidannak kha a um. I Pa pawl nih hin an kan nek khunnak cu kannih serhmasa kan sin te. Pathian nih hin Genesis a ngan pakhatnak cun hmunkhat te a kan ser. Sihmanhseh a ngan pahnihnak cu a si pa a ser. Pa a ser ding zeidah a ser? Saram a ser. Saram a ser ding zeidah a ser? Nu a ser. Ser hmasa kha nan san deuh a si ahcun khah pa pawl a sang deuhmi saram he khan vai um ko u. Hei in tin hau si law nan hei duh hnga maw? Duh hlah. Saram a sari pei aa dang kha a lung si lo kha. Nu hun sari pei ai hi bak hi pei a ti a tha thawmi kha. Mahase Cun pa pawl nih ti nu pawl ah an kan neknak le nu zong nih kan si ko rua tiah kan i ruahmi nini caan ah kan thinlung chungah um lo ding ka duhmi cu nu hi lihchim hmang an kan ti. biapek hmang an ti. Rian ka ṭuannak ah hin mu, rian ka ṭuannak ah hin CCC lecturer ka ṭuannak seh, khoika ka ṭuannak paoh hin vai ah uh, pastor ka ṭuannak zongah nu hi bia kan duh hmasa lo, pa hi bia an duh hmasa. Meeting bia a leng ah a chuakmi hi nu man si pa, Zeizawnte ah dah an kan nek kan ti si cun if ruang ah kan sual ti si cu. If ruang kan sual an ti to nu hi telter zong an kan duh lo cu nu bian bia tlu thla eh nu pawl cu me ting auk ding zong an kan rel lo cu na te in chung khor khara cun chim ti lai lo Mahase Donmir nau hna chimtak hun duhmi cu Pathian i Adam kha ei hlah tiah nawl a pek lio ah khan if a ser rih lo. Makha nu tampi nih an thei lo, pa zong nih an thei lo. Pathian nih Adam kha ei hlah tiah a ti lio ah khan Adam pakhat lawng a um. Satan a hun ra i Eve nih bia a leh tikah khan Eve lihchim biapek hmang an ti cu. Khoika da Eve nih cun theih lai? Adam nih a chim lo ah Adam ka lihchim ko lai. Adam nih a pek lo ah zei zeidah khoika da Eve cu Pathian nih nawl a pek lio um ṭung lo. Thatin va zoh ṭhen maw nu. Dennis a ngan pahnih a um ko le. Mah a chinchap ahcun kha Satan i rak tuk forh khawh hna i Adam kha Eve kha a hun zoh i thingthei te kha a hun ei a thaw tuk a ti. Kha Pathian nih zeitin na ti? Thei nan ei cu nan thi lai ti si lo ma? Dawtmi le nau hna, na dawt tukmi nih poison a si ti na theih komi a ei lai zeitindah na tuah? Na tuah hnga? Na dawt tukmi na tlangval, na dawt tukmi na nupi nih poison na fale nih an ei na tuah lai. Tindan cun ka hal hna. Kan chu bak lai an ti. Si ka lo ma? Kan fale te hna nih poison sim bak kha a ei le ti thei zet na kan tuah lai. Kan tli lai a bek mit kan bek lai sala ma. Zeitin dah Adam cu um. Eve a thlauh lo cu dai tein um cu dai tein um hi sual a si. A ṭhangh lo lengah khan Eve nih kha kan pa ei ve a ti. Adam nih let na um duam tiah ei. Makha sual nawl pek lio ah Eve kha a um lo. Makha kha fiang tein a tuah nan nan i cinpi dingah ka duh. Mah cu pa zong in nan kan thleitan tuk tinak hna lo. Atu hi kaan phuan hna. Thleidan hi a ṭha hrimhrim lo. Kawl ralkap cozah nih Tainta pawl a kan thleidan tik ah zeitluk in a kan lungfah. Ziah kanmah nih kan in cangmi kanmah nih mi thleidan kan hman. Nu le pa zong thleidannak um hlah seh, mino zong hi nek hna hlah usih. Mino hi kei cu ka bochan tuk hna. Mino hi hmailei si lo atu lio hmanh ah hin upa nak hmanh in thinlung put ṭhan nei deuh ka ti. Israel pawl an kal i Pathian i khuaruahhar a pek lengmang ko hna tiah an zum lo i an zai tuknak ah khan Moses man kha Kanaan ram phan kha lo mah lio khan mino lawng tein phan cang cu kannih zong mi thleidannak kan hmannak ruangah hin kan i tinhmi kan phanh lonak ding i ṭih tuk ṭih a nung tuk cun pakhat le pakhat i hngah chuahnak hna zong hi doh hna usih law pakhat le pakhat i theihthiam lonak zong zong hi doh hna usih timi kha doh dingah khan amah vial lawng kha siselaw tuah usih timi a dot hnihnak ah chim ka duhmi cu dawtmi le nau hna Mordecai ah Esther chung i zumhnak ṭhawng an ngeih bantuk hin kan ti zong hi kan zumhnak ṭhawng ve seh kan zumhnak hi ṭhang seh Zumnak kan ti tik in tuahsernak tel lo cun a si kho lomi si. Zumnak cu nawlngeihnak he aa pehtlaimi a si. Zum kan timi cu Pathian bia kha an zum i Pathian bia ning tein nun kha a si. Kannih cu kan zumh kan ti i Pathian nawl kan ngai lo. Pumkhat si ti zongah hin dok a mu. Duhmi he khin pumkhat si duh i rem lomi cun pumkhat si kan duh hoi ti lo cu. Cucu kan hmang cu. Na huatmi nu, na huatmi na rem lomi bu kha Khrih pum teng ne an si ve kha philh hlah. kan dihlak tein a teng i cio kha kan si dih. Cucu kan zumhnak hi ṭhang seh, Pathian nawlngaihnak, Pathian bia ningin kan nunnak hi ṭhang tuah usih. Kan zumh kan ti pah, kan duh paoh in kan um pah cun maka zumh tak si lo. Noah zong kha lawng sa a ti ei ka zumh ko ka sa lai lo a ti lo cu. A sak a sak a sak i dawkaw. a luat cu Abraham ka khan na fapa hmai ka thawi ti ka khan kan zumh ko ngan ten ma hi cu ka thawi kho lo ti lo ti ta Pathian bia ning ten pe fapa ka a kalpi lengmang i mah cun pe zumnak kan pa cu cu cu kan zumtu kan si kan timi hi Pathian bia he ṭhen awk ṭha lo Pathian bia ha kan i nunpi a hau. Kan zulh a hau. Cun zumhnak lei ṭhang u sih. Kan kaa lawnglawng in kan zumh ti hlah u sih. Kan nunnak ah hin practical in piah hna u sih law timi kha pakhatnak ah sawm kan duh hna. Pahnihnak ah Esther bantukin miphun a dawmi si u sih. Minung he i chawnh hlanah Pathian a chawnmi si hna u sih. Cun Susa-kuai ummi Judah miphun bantukin lungrualnak kan zapi tein ngei hna u sih. Cuti kan um ahcun dawtmi unau hna, kan dihlak te hin Mordekai le Esther bantukin Pathian thimmi kan si. Pathian nih nini caan ah zumtu kan si a kan khamhmi hi le Austria ram kan ummi hi a sawsawh si lai lo takaw. a sawsawh a si lai lo a thawngṭha karhnak dingah amah sunparnak ca a si lai cucaah cun dai tein um hlah u sih a ṭha lomi kha doh hna u sih law zumhnak lei ṭhang hna u sih ruahchannak lei dawtnak lei ah ṭhang hna u sih Khrihfabu pi kha a pumpi in mino he Sunday school he nu bu he Khrihfabu he a lam kip in ṭhang hna usih. Kan chim sualmi cu Bawipa nih kan ngaithiam seh law a ṭham cun Pathian nih sualnak kan pek piak ko seh.